Wel, mae yna sawl carreg filltir ym mywyd pob un, yn does e, chi'n bod? Ond mae carreg filltir yn aml yn, uh, yn rhyw fanne ar y gocawl, ond dyn nhw. Meddwl am yr hen syniad o gerrig milltir yn y gorffennol ar, ar fin y ffordd. Chi'n bod, pan oedd pobl yn teithio, oedd yna gerrig milltir gwyn bob hyn a hyn uh, ar ymwneud y ffordd, a mae ambell un yn dal i fod. A cymryd y syniad na Ai a'i drosglwyddo fe i'm mhrofiad yn hunan. Y carreg, carreg milltir yma, lle roedd ddim wedi cael ei eni a'i fagu, yn yr han, yn yn achos i yn, ym Mhontypridd, yn Sir Forgannwg. Ac yna symud yn hen amser wedyn gyda'n nheulu i Lanbaran Fawr Aberystwyth, ardal bur wahanol wrth gwrs i Sir Forgannwg yn, yn, yn y chreadau. Ac yna, treulio y blynydde yn ieuenctid, y blentyndod a'n ieuenctid yn y cylch yna. Uh, mynd ati wedyn, wrth gwrs, uh, ymhen amser i uh, ddilyn uh, uh, gyrfa coleg, paratoi ar gyfer gyrfa, uh, symud i weithio yn y pen draw wedyn uh, i swydd gyntaf yn Llanelli, tref ddiwydiannol. ar y cyfnod ni ddechrau'r saithdegau. Bod. Ac yna, ym mhen amser, symud i Ogden Sir Benfro, ardal bur wahanol i Lanelli. Treulio wedyn rhyw, rhyw wyth mlynedd yn fro honno, fro Preseli, cyn symud yn ôl i Sir Aberteifi ddechrau'r 80au. Ie, mae mae'r eglwys wedi esblygu. A yn sicr mae hynny wedi bod uh, yn amlwg yn, yn, yn yng nghyfnod i. Um, pan ddechreuais i yn Llanelli, ro'n i'n bedwar giwradiaid llawn amser yn y rhan o'r dre lle o'n i'n gwasanaethu. A roedd na ddau blwy arall yn y dre yn ogystal â'r plwy lle ro'n i, a roedd na giwradiaid yn y plwy fi hynny hefyd. Ond erbyn hyn mae Llanelli, mae rhan fwyaf o'r eglwysi yn Llanelli wedi cau. Um, Mae'r cywradied, sef y darpar vicaried, mae nifer nhw wedi lleihau yn enbyd. Um, felly mae hynny'n un gwahaniaeth mawr. Uh, Mae'r gwahaniaeth mawr arall wedyn yw fod um, erbyn hyn oedd yr eglwys yn symud i gyfeiriad uh, pobl yn gweithio mewn tîmau. Ac uh, mae'r tîmau hyn yn, uh, yn dechrau uh, gwreiddio nawr mewn aml i fan yn yr ysgobeth. Ac felly uh, mae hynny'n wahaniaeth mawr. Mae ffeiriad erioed wedi tueddu i weithio ar ei pennau hunain, ond erbyn hyn, gweithio mewn tîmau yw'r yw'r norm mewn gwirionedd, a hynny fydd i y dyfodol hefyd. Yna gofio yna'n, wel, chymod, y nifer heleth o bobl nhw ddim wedi cyfarfod ar hyd y daith, chymod. Yna sefyllfaoedd, um, yy chi'n gwybod, sydd wedi yy sydd wedi rhoi cryn bleser i i berson. Mae sefyllfaoedd eraill wedyn sydd yy wel wedi bod yn dipyn o her, dipyn o sialens. Ond dyna beth yw bywyd. Mae bywyd yn llawn her ac yn llawn sialens. A mae dyn yn gorfod derbyn hynny ni.